Ŋkɔnye nye Edem. Ne nye ame yeye ne va mɔ dzi dzagbagba ne na subscribe ne subscribe vɔ la, ekema na ma video kple ame nɔvi. Eh, nu sue ɖe gome di be maƒo nu tso. Hinye mi le nu ƒo, mi di be mia ƒo ŋku, mi di be mia tsi me be agbe ŋu ke. Na agbe ŋu ke ɖe tse ŋu ke. Eŋu ka gblɔm le be ke. Gbã, eyae nye be ame beble yiwo me mito le míaƒe sukuxɔ me va se ɖe gbe ƒe ŋkeke ya me ɖe, eŋu ke mía ŋutɔ míva le nu me ka va le asi ka nu nu yi míayɔ be nyateƒe ŋu. Eya ta míenɔ mɔ dzi va. Ɛɛ mekpɔ video ɖe yi wònye be ne le tsatsa kple ame yiwo eŋu ke le wo gbɔ ɖe. woana asiwò ake ɖe video ma ŋu. Vɔ ne efɔ ya wònye be ame yiwo wò kpli wo mile ha tsa ewɔe ko woɖoɔ, woafɔ anɔ nukonuwo srɔ̃, woanɔ synthetic nuwo like photocopy nuwo wɔ, mígblɔe be footballer enye ya nèva le Didier Drogba srɔ̃ ahan. Enye ɖe research ya me nɔ le agbenkeƒe ya va la dzi research ya me nɔ nye me wɔ research wɔ pete vɔ ya o vɔ ne asi nye nya ka vie ɖe ko me kɔ va mɔ dzi kple susu be ewu yi le ʋe me ne kpɔ wo ga ne ƒle credit vi ɖe ɖe ne o tse na va yi ka nu me le fima ne ka wɔ ma kama na va yi se nyateƒea le fima mi be agbenke Religion ele nu gblẽ le mía ŋu. Mi be agbe ŋu ke. Politics ele nu gblẽ le mía ŋu. Mi be agbe ŋu ke. Education yi wo le mía na ɖe ele nu gblẽ le mía ŋu. Eya ta mi nɔ mɔ dzi va. Mi akɔ nya teƒe kɔ va mɔ dzi na wɔ. Video ɖe mi le gbɔgblɔ be eƒe me. Míawo ŋutɔ míawɔ míaƒe amatsi nyanyawoe ne míazã na míaƒe lãmesẽ ade mía dzi wu. Èle ʋe me matsi zã na wò ŋutɔ dokuwɔe. Vɔ nèdo viwò be neva yi wɔ pharmacy course le Legon. Nèdɔ eviwò be neva yi nye ɖɔkta le Legon. Ame kawo amatsi ye wòava yi fia? Agbe ŋke mí be ɖe ame tsitsiwo no tso le ʋe me. Nɔ ame tsitsiwo no tso le ʋe me. Me be míaƒe ɖevi me ɖe no ƒo kpo ɖe míaƒe te ɖe mí do wo be no lé wo le aƒeme kura tse fia be. and monarch system was working hemi tsɔ power wo pete kɔ na politician we ɖe ya duɔ me gblẽ va se ɖegbe mi va zu kluvi na politician we ne megblɔ be wome nyo lo miatɔ kple mia nɔviwo mia mia ofa we mia tasi we wa le politics ewɔ vɔ procedure le wo le wɔ kpe ɖe menye ya enye nyuetɔ o eyae wɔe be he monarch system gblẽ ɖi miva zu nubialawe miva zu nubialawe video yi me be makɔ de me ɖe ne se nyatinyati yiwo le me ɖe eke ma nakpɔ be wofia fo mi nyemedi yevuwo ƒe vɔ̃e o Vɔ vɔin yovowo wɔ kple ameyibɔ ɖe esugbɔ tsimatɔe. Yiwɔe be ne mekpɔ yovu ɖe wòva míaƒe voɖuxɔwo me o ɖe, edzi tsom vie be wogava nyansa fiƒe le mía gbɔ. Nyansa sue yi susɔ le mía si ɖe wogava fiƒe le mía gbɔ. Nyo jitsuɔ. Xaɖe be, me nɔ gblɔ la gbenke ƒe ava la dzi be, wome na mi nyuie ŋdie me, wome na mi nyuie ŋdɔ me, kakɔ ava na mi nyuie fia ye me. Ne nye ʋe ŋutsu, ʋe nyɔnu, mele gbɔgblɔ na wɔ be,

Ne kpɔ Lil Win kple tɔwɔe mɛ bɛ sugbɔ eʋɛ ŋutsu di na de na srɔ. Ama ciwo le mia na abuiwo le dodo na mi ɖe me nyi nu vi yo. Bill Gates be yo hia 3 billion people amɛ. Billion-woe ne woku le anyigba dzi, vɔ womekpɔ tractor-wo ne woade ɖa o. Tractor kple heavy heavy duty machines woe li, womekpɔ ne woade wo ɖa o. Enu yi wokpɔ ne woade ɖa ya nye amegbetɔ. To be precise, Africans in particular, woawoe ya wodi be yewoaɖe ɖa le mɔ le anyigba dzi. Mí ameyibɔe. Wole mía ɖe ɖa tso gbe ɖe gbe ke ma China alo menye population yo ao. They just want our fertile land. Wova xɔ sika, xɔ diamond vɔ. Míaƒe anyigba ya ko le didi be yewoaxɔ. Matsɔ mɔnukpɔkpɔ ya maƒo nu kɔ do ɖa mía tɔgbewo be ɖe Nuka la wɔe be ɖe hunɔ gã wɔe be ɖe medo kuku na wɔe? No ge ɖe ʋe dukɔ me no kpɔ be ɖe nyateƒe kae le ʋe dukɔ me. Aleke woawɔ aƒe ʋe dukɔ atsi? No ka nu? Eya ta mewɔ video ɖe va yi nɔ tsitsi na tɔgbewo be wole coronavirus ƒe tsiƒoɖi wɔ ɖe me. Esɔ nam viɖe le fima. Mede kuku na wo, esusɔ nam viɖe. Menya be sigbe mi wɔe ba, dɔlelewo do ba. Vɔ ne woawɔ, woate ŋu akɔ tsi ɖi kple susu be mía de corrupt leaders wɔe ɖa le anyigba dzi ɖe.

Woƒe towo le aƒe. Xade be nuka aƒe vivi. Aƒe nyo. Aƒe nye du. Míatɔ dewo ɖe. Wole gbedzi fifia mele nu vie menye fuvi kpe wole. Edu me fiawe miawo si eduɔ me le. Ne nane le miate ŋu awɔ ɖe mele kuku de na du me fiawe. be mikpɔ míaƒe nublanui. Mawua matso dziƒo ava wɔe na mí o. Mawudɔlawo ɖewo matso dziƒo ava wɔe na mí o. In fact, they don't exist. Gbɔgbɔ yiwo míawo mínya be wonye mawudɔla be they don't exist in the Bible. Eya gblɔ me nena eve dukɔ kple eve nyɔnu. Anyo be míawɔ ɖeka. Video ɖe mexɔ se be ese Ne womekpɔ esi o ɖe, magakpɔ ade video yawo nu wu pɛ be míasrɔ̃ nu le eme. Be Afrika ɖe, yewoaɖe mí ɖa le anyigba dzi, to depopulate. Efia be míawoe nye ame susɔewo le anyigba dzi. Mebia adagbe na wò eve ŋutsu kple nyɔnu. Mègaŋlɔ be ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne subscribe vɔ ɖe, ne nàma video kple ame nɔvi.